Kyakyan, ma menhwɛ koraa sɛ mehunu me nsa a. Ae, Agya, mede me mask ahyɛ m'ano. Yadeɛ kɔ deɛ awu a aba nti, mote me nka yie. Mamnyin na mentumi nkasa yie na awɔ a ɛde me no, awɔ pa a ɛde me no, m'ani nyinaa ayɛ sɛ ice block no nti na na mehwɛ sɛ mɛhu me nsa a na ayɛ sɛ m'ani no yɛ adwuma. Yoo yɛ mmoakye mmoako aba ba Vijasinos TV ɛyɛ mo somfo Yaw Dronti Nuamma nie ɛyɛ yɛn dwumadi a yɛfrɛ no Nana Do Nkratoɔ nkratoɔ a ɛrekɔ ma Nana Do saa ɛno nti saa berɛ yi deɛ ɛyɛ me dwumadie wei no ne din no ɛyɛ Nana Do Nkratoɔ saa na ɛteɛ. Ntsi me mbanba pa a meyɔ no ho dwumadie no so na meedie. Firi sɛ Nana Addo, ɔkaa sɛ yɛnyɛ ɔmanba pa, na yɛnyɛ ɔman mu ɔman ɔmanma a yɛyɛ teman temanmufoɔ a yɛyɛ yɛyɛ bɛhwɛ bɛhwɛadefoɔ. Ma memfa me gurosu no nhyɛ na awɔ de me. Saa enti nsɛmpɔ biara no a Onyankopɔn de bɛma yɛn ne ɛnana ɛnam nananom kwan so bɛso yɛn daeɛ no, yɛn nso yɛde ba de bɛma Nana Addo de bɛpia no kakrakra sɛdeɛ ɔbɛtumi ayɛ ne pa. ama Abibiman anaasɛ Ghana man yɛatumi afo yɛn ho adie. Ɛfiri sɛ Ghana man yɛwɔ asodie kɛseɛ a yɛn Ghana man yɛ ɔman bi a ɛsɛ sɛ yɛtumi yɛ yie. Yɛtumi yɛ yie na yɛtumi boa aman ahodoɔ a atwa yɛn ho ahyia wɔ Abibiman mu nyinaa yɛ Africa hɔ saa. Ɛno nti anɔpa yi deɛ metoa mo a ɛnyɛ bɔne. Ɛnnɛ da yi yɛ ɔgyefoɔ bosome a ɛda a ɛtɔ so du. Bronnyakyi bosome mmienu a ɛda a ɛtɔ so du. abɔnondu apahunu miniti mmienu pɛpɛɛpɛ na mede nkratoɔ yi ɛresoma ama Nana Addo nti wo nsa kaa na wahyɛɛ hyɛɛ video no hyɛɛ hyɛɛ hyɛɛ hyɛɛ wo nua wo dwumadie a wobɛyɛ no sɛ hyɛɛ ma no nkɔka Nana Addo Dankwa Akufo Addo nsa Nana Addo Dankwa Akufo Addo ɔbaa 2017 ɛmmerɛ a ɔsoɛɛ 2017 on the 7th January ɔkaa sɛ yɛnyɛ ɔman mma pa a yɛnyɛ bɛ yɛnyɛ bɛhwɛadefoɔ na yɛnyɛ ɔman bɛ pa a, yɛn nso yɛde yɛn nsa bɛka biribi ayɛ. Na I quote, he said we should be citizens and not spectators. That's it. Ɛna 7th December 2021 yi a 7 7 January 2021 yi a nso ɔsan quote yɛ. Ɛno nti ɔse yɛnyɛ ɔman papa na yɛnyɛ temammufoɔ. Ɛno nti asɛm pɔ no nyinaa ne nkrato a yɛde rekɔma Nana Addo Adan Kwaku Foah Addo, yɛne Ghana man nyinaa, Abibimi man ne Ghana man nyinaa yɛde reto a ɛrebɔ mu akɔma no ne sɛ, yɛsrɛ no ɔman no suhyɛn gyinabea ɛyɛ port, ɔman no suhyɛn gyinabea ɛyɛ port a nneɛma firi amanɔne ɛba ɔman no mu no, mfidie ɛne nneɛma ne cars ahodoɔ ɛfiri ɔman amanɔne ɛba ɔman no mu no. Yɛsrɛ no sɛ ɔmma no nyɛ free, ɔmma no nyɛ kwaeɛ nye sika. Ɔpɛ sɛ n'amammuo wei yɛ sononko na sɛ n'amammuo a ɔrebuo no nyɛ sɛ afoforɔ amammuo a wɔbɛbu kɔeɛ no bi firi yɛn nananom pɛn so no a. Me deɛ Chairman Lawrence anaasɛ wɔnyɛ no baabi korɔ, Nyame mfa ne kra nsi ayie. Nnipa bi wɔ yɛnka n'akyiri asɛmmɔne, Nyame mfa ne kra nsi ayie. Ɔmma n'amammuo nyɛ sɛ afoforɔ amammuo no bi. Ne yɛsrɛ Nana Ado Dankwa Akufo-Addo sɛ, na Ghana man wɔ awerɛhyɛmu kɛseɛ wɔ ne so. Wahu many governments a abɛtwam ɛfiri the 1970s. Wapere ara yɛ asom ɔman no ara, na ɔman no adwuma kɛseɛ ne sɛ na ɔbɛtumi abɛdi ɔman no so sɛ Ghana manpanin. Mesrɛ Nana Addo sɛ tumi a yɛde ahyɛ ne nsam sɛ ɔmanpanin no, yɛsrɛ no anidie mu sɛ ɔmfa na ɔmmue ɔman no pɔɔto no firii. Sɛ ɔtumi yɛ no afe pɛpɛɛpɛ mpo a, ɔbɛhunu nsesaeɛ a ɛbɛba Ghana man no mu ama yɛatumi afa yɛn ho adi wɔ the economic freedom a that we are, we are yearning for for long period of time. We need it now, now and now Nana Ado Dankwa Akufo Addo, yɛsrɛ wo, Ghana man ani da wo so paa, ɛmfa ho wo ne amanyɔkuo a obi wom, I don't care for NDC and the NPP nsɛm no a ɛwowɔ nkurɔfoɔ tirim no, even wɔn koraa no a wɔn wu ma NDC no koraa no ani da wo so kɛseɛ paa, enti obi a ɔwɔ ɔman no mu biara ani da wo so, fa tumi no na bie ɔman no suhyɛn gyinabea a ɛyɛ port no, Tɛmane Takoradi. na ɛnyɛ free, yɛmfa nneɛma mmra yɛn yɛ a yɛbɛgyina abibiman ananmu a ɛtu kwan a yɛn yɛde ɛho aba modern day of slavery. Ɛno na ɛwɔ mu no, ɛyɛ nokorɛ, sɛdeɛ nokorɛ no teɛ no, saa pɛpɛpɛ na yɛka no. Yɛbɛsi ananmu ɛresom. Obibini hyɛseɛ sɛ ɔnyini pɛ, deɛ ɔkɔ sukuu, deɛ ɔnkɔ sukuu, dodoɔ no anidasoɔ kɛseɛ ne sɛ ɔbɛba buroni kurom abɛsom buroni. Buroni, buroni, anyhow buroni biara na obibini biara ba ɛrekɔsom no. Ɛnɛ yɛn nkurɔfoɔ kɔ Arabfoɔ man mu kɔsom ne ade, yɛkum bi, yɛpira obi, mia bi, mene ku wɔn. Yɛsrɛ wo, yɛsrɛ wo, yɛaba abɛsom. Yɛde nneɛma aba a, port hɔ, ɛkwan sie, kwan sie, kwan sie. The blockages are too much, the blockages are too much. Yɛsrɛ wo sɛ fa tumi no na bie mu. The paperless ad no a mobɛyɛɛ sɛ uh, Vice President Bawumia yɛɛ paperless ne adeadan. Still, it is not enough.

Sɛ wɔ, yɛamfa sika no bi ammɛsɔ wo so a, wo car o, mfidie bi na wode aba o, nneɛma bi na wode aba abɛboa wɔn ano, ne nyinaa bɛka hɔ, wɔbɛgye. Woatua sika no awie koraa a wode nneɛma no abɛduru port no, ɛkwan no ano hɔ sɛ ayi, car no de wo nneɛma no bɛpue no, customni no na ɔbɛsan the last paper sɛ nneɛma no bɛpue no, ɔtumi pue kɔ ne fie. Enti sɛ agent no nyɛ hard a, obehunu saa custom no ne fie ade paper no akɔ amena asan a, wo nneɛma no bɛka hɔ. Ebi nso a na wo sika sa a, wuntumi nnya baabi koraa nkɔda a wode biribi bɛkɔ akɔda hotel. Ɛno nti, Nado Dankwa Akufo-Addo, Nana Dankwa Akufo-Addo, yɛsrɛ wo sɛ ma wo presidency wei nyɛ normal president na afoforo bedi no bi kɔ. Yɛsrɛ wo Nado Dankwa Kufuor Addo ei, Ghana man ani da wo so oo, Ghana man ani da wo so. Woba nyinaa na Ghana man ani da wo so kɛseɛ paa. Enti woba koraa na yɛnnim sɛ wobɛdi six March koraa. Nso seventh January, ai, ai, seventh March pɛpɛɛpɛ 2017 na six March ɛgogɔ so. Nana, na menim sɛ wo wobɛyɛ Paul Gagami style no bi, nneɛma bebree hɔ a yɛbɛcancel no afiri ɔman no mu. From there nso, executive cars nso, Wokaa sɛ nka montɔ foforɔ koraa ɛfiri sɛ ɔmampanin Mahama kɔɔɛ no na ne nneɛm ɛ cars no bi wɔ hɔ kanoa yɛbɛtumi a use abɛsi saa mmerɛ yi nso yɛbɛhu wɔn sɛ moakɔkra foforɔ foforɔ nso a mokɔkra nso a yɛn yɛn papa Apostle Kwadwo Safo yɛ cars no bi wɔ Ghana hɔ anka mobɛtumi atɔ hɔ so sika mode kɔtɔ Japan for cars V8 Toyota V8 how is that Nana Addo Dankwa Akufo-Addo woyɛ ɔmampanin a wopɛɛ sɛ ɔman no yɛ yie Enti sɛ na ɛhyɛ w'akoma mu sɛ wopɛ sɛ ɔman no yɛ yie deɛ a, nana, there's there are things a wobɛtumi ayɛ so simple ama ɔman no ayɛ nkɔsoɔ. Sɛ na ɛhyɛ w'akoma mu paa sɛ na wopɛ sɛ ɔman no yɛ yie nti na wobɛdii Ghana mampanin no deɛ a, Nana Dankwa Akufo-Addo, yɛsrɛ wo, yɛn nananom tumi, yɛn nananom a ɛwu gye asase no too hɔ mae no, yɛntumi ntra nkoasom mu firi yɛn nanam gya mu fa pɛɛ so bɛsi saa mmerɛ yi. Fa ma mmara no na ma yɛn suhyɛn gyinabea no nyɛ free, yɛngye sika. Ɛwom sɛ nnipa yɛ adwuma wɔ hɔ deɛ, ɛɛ kɔsɔmfoɔ ne wɔn a wɔyɛ handlings ne ade ade no, sika kakraa bi na nnipa de bɛtua na wɔn yɛmfa nneɛma mmra. Wotumi bie no one year koraa no a, it's enough. Sɛdeɛ woyɛɛ the year of return no a wohuu sɛ mfasoɔ baa so ɛmaa ɔman no animuonyam baeɛ no. Nkurɔfoɔ baa Ghana baa Ghana no a sɛsɛ watoa wotoa so sɛ the the the ɛɛ beyond the year of return no yɛsrɛ wɔ adidie mu na adoda nkwakufoɔ ado sɛ ɔpɛ sɛ yɛnya fa ahodie na wɔ presidency wei yɛ soronko efiri afoforɔ deɛ mu paa no a bia yɛ suhyɛn gyina bia yɛ port no na nyɛ free port sɛ wɔn yi akoraa no a wo monitor a wowɔ sɛ wɔbɛdi wodi bebree bɛka ho sɛsɛ yɛto abama wɔn sɛsɛ wonni mfie nan biem Ɛnnɛ da yɛ ɛtɔ so edu wɔ ɔgyefoɔ bosome yi mu. Ɛn, seesei yi no, wo, wo nna ka mfie mmiɛnsa, abosome du baako, anaasɛ abosome du, ɛne nna aduonu. Nna aduonu. Yɛsrɛ wo anidie mu, yɛsrɛ wo anidie mu, fa tumi yi a yɛde ahyɛ wo nsa no na sesa nneɛma mu, na ma mmara a ɛyɛ constitution no sesa mu.

na ɔyɛ abdu adu preman woyɛ chɔmpiɔn no na ado danko agu af na woyɛ guy mmerɛ bi yɛkɔ takoradi akɔ yi nneɛma cape coast wɔ baabi baabi yɛ rest house bi wɔ yɛ didi wɔ wakora na wubu yɛ na ado danko akufo ado wowɔ tumi woyɛ guy sisa nneɛma mu mɛmɛyɛ mo nyoo saa ma wo mmerɛ nsa sɛdeɛ ɔsɛ du ɔtumfoɔ ɔsɛ du abɛbio nana wo nana mebɔ odin di kasɛm Wokɔɔ ne nkyɛn twenty seventeen mmerɛ a wo wiinii aba no, ɔka kyerɛɛ wo sɛ, saa mmerɛ yi wo nhia biribiara, adeɛ a wo hia ne sɛ wo bɛgye din pa ama nkyiri mma bɔ wo din pa. Enti sɛ wo nni hɔ koraa na obi to ne din sɛ, obi to ne ba din sɛ ɔde Nana Addo Dankwa Akuffo Addo a, saa din no bɛyɛ bea na nnipa no de bɛhoahoa wɔn ho. Yɛsrɛ wo sɛ me mmɛdi ɔman no so saa ara te sɛ deɛ yɛn nananom ne mpanimfoɔ no bɛdii so bi saa no wɔn sɔre kɔeɛ no, na sesa ma mmerɛ a ɛyɛ Constitution no mu a ɛbɛboa ma saa nneɛma wei nyinaa akɔ ntɛntɛm. na ɛma ɛyɛ yie sɛ obi bɛdi parliamentaria four years na ɔkɔgye ex gratia na wasan atoa so biom. How? Ɔman yi a nnipa bi nyɛ baabi nna, ntontom ne gutters mu nyinaa atwa oku, na obi deɛ ɔbɛdi ɔma ɔman no so a ɔse ɔyɛ parliamentarian ɛdi mfeɛ ni a ɛsɛ sɛ sika ɛpim de ama no nso na yɛsan atoa ma no a ɔresan atoa so biom. Ɛdeɛ bɛn nti? Na Dada Nkoa Akuffo Addo, yɛsrɛ wo, wo somfo yɛ Oduro Nti nua ma nti wo nso woba so a na wahyɛ, wo dwuma a wobɛdi ara ne sɛ wahyɛ, yɛsrɛ wo, yɛsrɛ wo hyɛ, wo dwuma a wobɛdi ara so wahyɛ, ɛfiri sɛ yɛ koraa na yɛfɛre sɛ yɛbɛpue aba nnipa mu abɛkasa, nso yɛn Nana no tumi hyɛɛ sɛ yɛmmɛkasa, Nyankopɔn ahyɛ sɛ yɛmmɛyɛ biribi ma ɛho adwuma, we are the custodians of the land. We can't look sɛ nneɛma a ɛkɔ ɛkyew saa. Ɛsɛ sɛ yɛtumi kasa. We are the voice of the voiceless. Enti woba so a, wo dwumadi a wobɛdi ara ne sɛ wobɛhyɛ ama aka Nana Addo Dankwa Akufo-Addo nsa na wɔasesa nneɛma mu. Na enti mmɛ yiye sɛ ɔban bɛda hɔ trotrɛɛ. Ɛ, militiri nyɛ adwuma, ministries nyɛ adwuma, police, biribiara nkɔ so. Ɛdeɛn nti? ɔman mmara na ɛsi asisɛm. President Rawlings koraa a ɔyɛɛ ne constitution no, ɔno ara ɛreka ɛbɛka bɛ nine months ansa na wɔfiri mu no, ɔno ara kaa sɛ ɛsɛ sɛ yɛsesa constitution no mu. Ti his era has passed, the era of President Rawlings has passed, Nyame mfa ne kra nsie yie. Nnipa wu nka n'asɛm n'akyi n'akyi asɛm bɔne. Ɛno nti Saa mmere ne mmere a ɛsɛ sɛ yɛsesa ma mmere a ɛyɛ constitution no mu na ɔman no tumi fa ne ho die. Ɔman no tumi fa ne ho di wɔ nneɛma bi mu na mmara tumi yɛ adwuma wɔ ɔman no mu. Military nyɛ adwuma akɔ akɔsi sɛ yɛ parliament yɛ parliament animguase a wɔgu yɛ na nansa yi. Ghana yɛ ɔman yɛ ɛyɛ soronko a yɛtumi agye di mpa na parliamentarians ɛ sɛbesɛbe wɔn yɛ sɛ mmɔfra mmɔfra agodie bi wɔ hɔ. Ɛdeɛ bɛ ase ade animguaseɛ ni mo regu Ghana man no mu ase yɛn yi abɛtra bibi aborɔfo man mu a yɛresom wɔn sɛ nkoa a yɛbɛsi mo anan mu som mo ɛfiri sɛ ɔman no da hɔ no ɛnyɛ ɔman no nko ara na ɛrebɔ saa bra no and sika a yɛsɛn de brɛ nkurɔfoɔ ne abusuafoɔ bosome biara no ɛnyɛ sɛm ketewa ɛno nti Nana Addo Dankwa Akufo Addo wopɛ sɛ wo presidency wei ɛyɛ difference paa na wo government no yɛ sonko unique a yɛsrɛ wo port no biem deɛ nti memfa nneɛma mmra ghanafoɔ dodoɔ sɛ nea ɛni akwantuo mu japan america europe everywhere ghana man ɛma ɛsom nanso nipa no ɛdwene ho ɔkɔfa biribi afidie bi koraa na ɔbɛnya wo sɛ ɛka wo sɛ ɛdie bɛn wo wo nso apɔso kɔso safo mfidi dwuma yi fa ghana man sika hyɛm ɛnso na afei yɛhu sɛ yɛproduce ama na yɛfo hɔ no yɛtumi abɛtɔ bi wɔ hɔ a ɛno so na na wonya ntu anamɔ yi Nana Dankwa Akufo-Addo, yɛsrɛ wo ada, wo ba yaw oduro nti nua ma, mesrɛ wo ada, wo ba so a hyɛ, hyɛ, hyɛ ara nkosi sɛ ɛbɛka Nana Addo Dankwa Akufo-Addo nsa na watumi ayɛ nsesaeɛ pa ama Ghana man na Bibiman nso yɛatumi adi ɛho. Firi sɛ Ghana man yɛ ɔman yɛda baabi a ɛsɛ sɛ yɛtumi yɛ yie na yɛtumi boa aman a atwa yɛn ho ahyia no yie ara. Ɛfiri sɛ ɛyɛ unique country a Nyankopɔn de tumi ama yɛn a, yɛbɛtumi ayɛ yie aboa Burkina, Mali, Niger ne aman a atwa yɛn ho ahyia wɔ Abibiman mu nyinaa ma onipa tuntum bi watumi afa wɔn ho adi na wanya animuonyam kakra wɔ ewiase yi mu. Yɛsrɛ mo, nsɛmpɔ no nyinaa ni, to wo ba so ahyɛ, wɔanyɛ NDC ne NPP sɛm, ɛnyɛ NDC ne NPP sɛm. Wohwɛ a, snow na atɔ gu baabi a, wɔ ɛde me no, wohwɛ a, nkwadaa playing, playing ground bi na mabɛgyina a, meyɛ video yi anɔpa yi. February tenth, Yɛsrɛ wo Nana Addo Dankwa Akufo Addo ma bedi nnoɔma a President no bi na sesa nneɛma mu firi sɛ w'adwene mu dɔ, wowɔ nimdeɛ, mobɛtumi ayɛ, mobɛtumi ayɛ amena ayɛ yie, Ghana man mpaninfoɔ mobɛtumi ama no ayɛ amena ayɛ yie, tumi wɔ mo nsam, you can do and do much better than what you are doing, please, please, yɛsrɛ mo anidie mu, wo ba so ahyɛ, hyɛ Avigyasino TV so nie, mo somfo Yaw Dɔnti Nuamah na mede asɛmpɔ yi brɛ mo. Ɛno nti, hyia kosi sɛ ɛbɛka Nana Addo Dankwa Akufo Addo nsa. Sɛ ɔyɛ ɔman ba pa sɛdeɛ meyɛ ɔman ba pa no deɛ a, wo dwumadi a wobɛdi ara ne sɛ wobɛhyɛ video yi a mereyɛ yi na ka Nana Addo Dankwa Akufo Addo nsa na watumi adi dwuma ama ɔman no. Na yɛmma yɛyie sɛ yɛbɛtra so trotɛɛ ama yɛte yɛn man mu na yɛayɛ sɛ yɛyɛ nkoa. Wo ara na wokaa sɛ, Yɛte ɔman mu nso, yɛte sika so nso na ɛkɔm de yɛn. Yɛntumi ntena sika so mma ɛkɔm nne yɛn. Yɛntumi ntena sika so mma ɛkɔm nne yɛn, efisɛ mpanimfoɔ sɛ, Ɛdeɛn nti na botire aben na berɛboɔ nso da gya mu? Ɛdeɛn nti na nnepa hyɛ asase no mu a Nyankopɔn de nnepa ama yɛn nanso yɛda ɛkɔm da so de yɛn wɔ Ghana man mu? Yɛsrɛ wo Nana Dankwa Akufo-Addo, asɛm poni ne wo nkratoɔ a mesan de abrɛ wo nie. Mmerɛ ne mbra no biara deɛ me nsa bɛka biara no mede bɛbrɛ wo sɛdeɛ wose yɛnyɛ ɔman ba pa na afei yɛnyɛ temanmufoɔ a yɛyɛ bɛhwɛadefoɔ no. Ɛyɛ me somfo yaw duro nti nnuama nie. Megyina Fijasino TV adwumayɛfoɔ nyinaa nan mu de nkyea yi ma mo. Mekyea me kurom fi Asanteɛ Fijaasefoɔ nyinaa, Nyame nka obi biara ho. Yɛ Nyankopɔn nhyira owiase ma ɔtie nokorɛ. Mpaeɛ yɛ twa toɔ a da biara mebɔ ne sɛ, Yɛsrɛ wo Twedeɛ mpo Nyankopɔn sɛ ɔno ara mfa ne nsa nka Abibifoɔ. Yɛadwene ne yɛn akoma. na yɛnhunu adeɛ, na afei yɛnhunu nyansa, na afei yɛnhunu sɛ Onya, Onyankopɔn de nnepa ma yɛn, na yɛbɛtumi atena yɛn asase so, na yɛatumi adi yie, na yɛatumi adɔ yɛn ho, na yɛatumi anya obuo ne tema ama yɛn ho. Na afei yɛ anifira biara wɔ yɛn so a, ɔmmie yɛn ani, sɛdeɛ ɔnu Nyankopɔn asɛm teɛ. Yɛda no ase sɛ ɔtie yɛn mpaebɔ, na afei ɔtie yɛn asɛm. Nyame nhyira obi biara sɛ ɔtie nokora anɔpa yi. Moma bye, adios, ciao, bye bye. Jaodronti Niamani, bye bye, dios.